say make dem stay away from anything wey go make dem disturb o or make noise wey oyibo dey call noise pollution especially during this festive period o as dem come talk o say anybody wey be say dem go make noise say dem go must face consequences. The Nigerian Labour Congress on Thursday, December 14, 2023, don come warn federal government eh, say make dem no lis ten to the advice of World Bank wey dey talk say make dem increase fuel price to 750 naira per litre. Say because if federal government try increase fuel to dat amount say dat one be say kasala go happen for inside nigeria. di former governor of anambra state wey im name be dr chukwuemeka ezeife don come kpufkpai di family come out to come yarn say im kpufkpai for inside di federal medical centre wey dey for abuja yesterday wey be on thursday december 14 2023 ezeife be governor of anambra state from january 1992 to November 1993. The National Youth Service Corps wey be NYSC don come out to call yarn say dem no pay any ransom money to kidnappers and before dem release the youth corps members dem wey be say dem kidnap for inside Zamfara state and on Thursday December 14, 2023 na NYSC management come out come release this press conference. ogbonge accident don come happen around dat mowe bus stop along lagos ibadan expressway on thursday december 14th 2023 as plenty people dem don come wunjure well well and this accident happen between one volkswagen yellow bus and also one toyota ayas bus family and friends don come dey mourn their brother wey mila kidnappers dem bin kidnap come later come kpai am after wey the family don pay five million naira ransom as dem come dey talk o say ekolaba police people dem say dem need to answer question say because their checkpoint dey very close to where be say dem kidnap their brother. Supreme Court don insist say Nnamdi Kanu wey be indigenous people of Biafra leader must face trial as dem come overturn the appeal court judgment wey talk say make federal government release Nnamdi Kanu because federal government acted irresponsibly wey be say dem go forcefully go catch Nnamdi Kanu for where im dey for abroad as supreme court don come order di indigenous pipo of biafra leader wey be nnamdi kanu say make im dey ready o say becos im go soon come back to court to come face im case again. If you recall, uh, we had obtained a judgment in 2022 at the High Court in Abia State awarding him one billion. So this indirectly affirms that judgment. And that the manner of bringing him into Nigeria was also wrong. But despite all of that, the Supreme Court uh, found cause to send this case back to the Federal High Court. One Federal Road Safety Corps official will be FRS don come out to come talk say they very wrong make vehicle inspection officer will be VIO arrest any driver because of traffic offences like overloading, overspeeding or driver wey be say e dey make up when e dey drive as im come yarn say VIO not get any right

court don sentence one mr stephen jia to kpu for by hanging for inside niger state e say because im roast im own mama wey be mrs comfort jia wey make her take kpuftalise and mrs comfort jia na di former principal of government girls secondary school for inside saba wuse. malaysia ika olopa police don arrest one nigerian businessman wey im name be michael ezala say because im chook anoda nigerian man wey im name be casey take kpufkpai. Ezala wey be say come from Mbano for inside Imo State invite Casey make he come in house for inside Malaysia and na there he come chook Mr. Casey dey hospitalize on Thursday December 14th 2023 before he call about police come come there come arrest am because himself try come drink poison but the poison no come work o. Oh. He no come poof by wey make a call about police call arrest and take go police station. The Nigerian Security and Civil Defence Corps don come show their new decorated Deputy Commandant General wey be DCG of the NSCDC as Nigerians dem come dey hail the DCG Nathaniel Obonk wey dem dey popularly call my oga at the top on top the interview wey be say dem ask am say wetin be the NSCDC website for on top Channels Television wey make am come talk say na im oga at the top. di rivers state govnor wey be sim fubara live band don come out come dey sing one song wey dem title say dey your day make i dey my day as nigerians dey come dey laugh say be like say dis live band dem say dem don dey tell di fct minister wey be nyoso wike say make im dey im dey o and leave di rivers state govnor wey be sim fubara alone.

One wicked accident don come happen for inside that Umuadoro junction along Enugu Port Harcourt Expressway and na one bus o with one Toyota Camry na dem go jam each other and for inside the Toyota Camry na some youth corpers dem dey inside the way all of them come wunjure well well but thank God say nobody kpai as at when we take dey yarn this story. The Turkish MP wey be Hassan Bitmez 54 years old don come kpai two days after wey be say im suffer heart attack during wey be say im dey give speech e come dey tok against israel because of di hamas war for inside gaza and na for front of di parliament na there im take fall take kpai on december twelve twenty twenty three. one popular brazilian gospel singer wey im name be pedro erique thirty years old don come fall collapse to come kpai during wey be say im dey perform on top stage and im dey perform for one event for inside Fiera de Santana. Na there he come get the heart attack on Wednesday, December 13th, 2023. Yes, na Bishop News O'Clock. My name na Nehi. Make una enjoy una day.